Am Schmelzaarbechter-Musée, do wou mer 2014 ugefaangen hunn ze renovéieren, anzeraumen, bis de 24 Abrëll 2015 de Vernissage, wéi offiziell hei ugaang ass mam Musée. Et si scho puer Joer hier, hat ech eng Kéier d'Informatioun matkritt gehat, dass et Leit ginn, déi Saache sammelen an esou virun. An da hat ech mer d'Nimm opgeschriwwen an déi sinn iergendwou leie bliwwen. A virun engem décken annerhalleft Joer ass dann dat Ganzt e bësse méi konkret ginn, wéi ech dunn mat hinne Kontakt opgeholl hunn, matkritt hunn, dass de Veräin, deen als Amicale haaptsächlech elo zum Thema Kolonie war, mee och déi Muséesgeschicht hei hat, hunn ech ganz schnell verstane gehat, dass et do wäertvoll ass, dat net einfach ënnergoen ze loossen, mee. Kucken, wéi ka jiddweree mat wat fir enge Kontakten a Kompetenzen an Iddie sammelen, fir wierklech dem Musée eng Zukunft ze ginn. An ech géing mol woen ze behaapten, dass esou eppes an dësem Genre et de Moment nach wahrscheinlech net onbedéngt entzwuecht gëtt. Also wéi ech do 2014 am Oktober d'gréng Lut kritt hu fir hei déi Raimlechkeeten zur Verfügung gestallt ze kréien, mee den eenzege Problem dee mer hei haten hei war d'Expeditioun. Do soutzen hei ware 16 Schreifdëscher installéiert mat deene ganze Schäferschopsschief, mat den Dossieren. Dat hu mer alles missten aartgerecht entsuergen an do propper maachen. An do si mer eis Fuerf kafe gaang an déi hu mer hei ugestrach. De Musée hei, deen ass esou esou opgestallt an ageriit. Mär presentéieren hei bal sämtlech Geschir. wéi d'Elektriker, d'Schlässer oder egal welche Betriber och mat deem Geschir geschafft hunn. An dann och op de Fotoe gesäit ee wéi a mat wat datt se d'Leit hei geschafft hunn. Als Betriebselektriker hues de däin Job gemeet, du hues däin Depannage gemeet, oder wann s du gebraucht ginn hues, hues de deng Aarbecht gemeet an wann déi 8 Stonnen eriwwer war, bass de heem gaang an du has vill Kollegen, wou s du dann. mech gutt verdroen hues, also hues ganz vill dobäi geléiert. Ah, fréier war dat vill méi relax ewéi elo, do hat mer d'Zäit nach, dat heescht e jonke Mënsch, deen ass mat engem Gesell gaangen, an de Gesell, deen huet d'Aarbecht kritt vum Meeschter, an deen huet gesot, dat an dat maache mer, an de jonke Kärel, deen huet misse matgoen, Geschiersake droen, an deen huet am Fong dat gemeecht, wat de Gesell gesot huet. Ech sot, wéi ech mol d'éischt Kéier iwwer d'Schicht komm sinn, hunn ech da gesot kritt, wéi den Hues op der Schicht leeft an dann, jee. Also wéi ech ugefaangen hunn, do war et kierperlech ganz ustrengend. Dat heescht, du hues wierklech deng ganz Power hei misste lossen op der Aarbecht. An zum Schluss ass duerch d'Elektronik, duerch Programmatiounen an duerch Produktiounsofleef, déi vill méi ass et einfach méi liit gewiescht. Et war am Fong mol esou, de Meeschter deen hat säi Viraarbechter an hat seng Aarbechter. Dat heescht, de Meeschter huet dem Viraarbechter d'Aarbecht gesot, de Viraarbechter huet seng Leit, déi hien zur Verfügung hat, déi hie konnt dohinner goen, déi hie konnt. heihinner goen, deen huet dës Aarbecht konnte maachen, deen aner déi aner, deen huet dat esou verdeelt. An de Chef vun deenen dräi, dat heescht de Meeschter, de Viraarbechter an den Aarbechter, war den Ingenieur. Den Ingenieur, deen huet d'Hand driwwer gehalen, deen huet gesot, hei dat an dat musse mer maachen. An deen hat och erëm seng Cheffen. Am Fong geholl war et eng grouss Famill, déi zesummegeschafft huet. Een huet deen anere gebraucht an et ass keen, deen eleng konnt eppes maachen. Dann hu mer Mettwurschte gebroden an da hu hien dann och mol, wéi soss, e bësse Spiichten een maan oder gestiicht an esou, wëss de, also e bësse Spillereien, wéi een, fir e bësse Spaass ze hunn, mee alles an de Grenze bliwwen. D'Kolleegschaft, soe mol esou, wann s de fréier, wéi ech ugefaangen hunn, hei vu Schëffleng komm bass, bass de direkt an de Krees opgeholl ginn an du bass ganz gutt a ganz häerzlech empfaange ginn. Wann s de elo vun engem aneren Duerf komm bass oder vun engem aneren Déngen, haass et e bësse méi schwéier, mee wann s de bis opgeholl gi bass, war d'Kolleegschaft einfach risegrouss. Ech hunn einfach Stolwierk Wichteg, dass een op sech konnt deen aner verloossen an déi ass och no der Aarbecht weidergefouert ginn. Wéi ech mat de Cheffen oder sou hu mer da gekacht hunn an de Chef komm, kënnt e Mëttwoch matkréien oder sou, sot ech gären an sou. An och mat sou hunn ech da Punkte gesammelt bei de Cheffen.

Dass Fransousen do ass, Belsch do ass, Italiener do ass, Portugisen do, ma am Ufank wéi ech 72 meng Geselle krut, 75 am Stolwierk an de Schichten, do has de och meeschtens mat Lëtzebuerger ze dinn. Wat du has mat all Zort Leit ze dinn, déi gefëmmt hunn, Alkoholiker, an du hues de rau Bridder, déi wëssen der aus dem Éislek esou ongehuwwelt der ze dinn, an du has mat Leit ze dinn, déi soss déi net kathoulesch waren, déi, wi? Mä du hues dech missen mat jiddferengem upassen. Mä dat Schlëmmste war, wann s de mat, wou s de Accidenter ze dinn has, wéi s de den een den aneren säi Liewen huet misse loossen, dat huet ass dat ass een oder een Crane vläicht scho e Fall hat, mat Crane well ech och Ambulancier op bei der Protection civile war, wou s dann op de Crane an een Crane fuer, deen net méi gutt net gutt war, dann.

Ech kann eng Anekdot erzielen, Mär sinn zum Beispill nom oder virun engem Congé collectif ëm een huele gaang zesummen. An do koum déi Affaire, Wien huet déi déckste Porrett am Goart? a do geet den Aarbechter geet heem a säi Goart, hëlt déi déckste Porrett, dono de Meeschter, Geet heem, kënnt natierlech mat menger décker herinner an natierlech huet den Aarbechter missten de Patt bezuelen. An nom Congé si mer da gewuer ginn, dass de Meeschter och bei den Aarbechter an deem säi Gaart Sporrad siche gaangen ass. Also mer hunn do richteg Gaudi heiansdo maache ginn. Mee wéi ech meng Geselleprüfung fäerdeg hat, sinn ech dann e Betrib komm an dann.

An do ass all éischten Januar ass eng Kontroll gemeet gi vum Inventaire. Dat heescht, mer hunn missen dann alles propper hunn, gezielt hunn, huet musse gestëmmt hunn, alles huet misse gestëmmt hunn. An dann ass déi Equipe mat den Aktionäre komm an huet emol gekuckt an hei an do. Um 12 Auer war et fäerdeg, da sinn déi an de Casino iesse gaangen a mär, mär souzen dann do bis zwou Auer, mer hunn näischt dierfe maachen. Do hunn ech eng Equipe gegrënnt gehat zu 12, 15 Leit, déi jo ëmmer mat beim Inventaire gehollef hunn, botzen an zielen a schreiwen, déi Zäit ass alles op Platen ageschriwwe ginn, do hu mer gesot, komm mär ginn no zwou Auer gi mer och iessen zesummen, da feiere mer dat, den Inventaire. An dat besteet elo schonn 30 Joer, déi Amicale. An all Joers gëtt et am Januar oder am Februar gi mer iessen zesummen an ëmmer eng Choucroute garnie. dass d'Traditioun vum Meeschtendag un, elo gesi mer eis all Kees no dem éischte Januar zesumme fir dat ze maachen. Am Ufank hu mer nach Keele gespillt a mer sinn e Musée kucke gaangen, elo gi mer nach just iessen. Mä ech hat e Kolleeg, dee mat mir ugefaangen huet, an soe mol esou, de Jong war net hei vum Duerf an en ass e bësse gemobbt ginn an jo, iergendwann enké huet en dann decidéiert opzehalen op de Schmelz. A wéi dat eben esou war, mäi Jonker hu missen de Kaffi maache fir déi Al. An dat war eng Staang vun engem Meter an do hungen dann esou eng 10 Kaffisdëppen drop. Dat heescht, all Dag ass e Läffel Kaffi dra geschott ginn, Waasser. A wéi de Jong dann dunn dee leschten Dag geschafft huet, do ass en da bei d'Jonge gaangen, déi en e bëssen tyranniséiert hunn oder e bësse geboppt hunn, sot en zu hinnen, Looss et op d'Wëst, Jongen! Där hutt elo während 14 Deeg mäi Pippi gedronk, vun ech wosst, dass ech fortgaange sinn, an déi hat opgestan an him nogelaf. Jo, ech mengen, dat war eng losteg Geschicht. Bon, natierlech huet et jo net gestëmmt, mee et war einfach nëmmen, fir ze soen, wéi d'Leit sech dann do kleng revagéiert hunn. Well Liewen no der Aarbecht ass ëmmer ginn, dat ass kloer. Awer no der Schicht sinn ech heem gaangen. Do waren aner, déi sinn iergendwéi direkt, déi haten eng Wiertschaft, do war ech schonn Humpe virgezaapt, wann déi koumen. Dann hu se den Humpe gedronk an dann och heem gaangen. Déi aner, dat ass schonn zwee eran. Ech hat deen. Deen Tick hat ech net u mer. Awer nodréiglech no der Aarbecht hu mer eis mol hei begéint an engem Veräin oder mer sinn iergendwou higaangen zesumme Keele spillen, jo. Awer soss war am Fong mol d'Kollegialitéit ënner den Aarbechter war scho ginn, awer d'Zesummeliewe war méi oder wéiniger privat. Jo mir si mol eemol am Mount si mer eng Partie Keelen maache gaang an dann eppes dobäi giess an de Mëtten war da weider net. Mam Sport hu mer eis mol vläicht begéint awer dat anert war jo jiddferen säi privat Liewen. Also ech hu vu menger Gebuert bis 74 an d'Cité Meisch gewunnt an dono an der Hellerstrooss. Ech kann elo einfach eppes erziele vu mir. Ech war eng Kéier menger Mamm fortgelaf an d'ganz City huet mech gesicht, bis se mech dann dunn um 12 Auer quasi an der Kierch beim Negerche gesinn hunn. Erëmfonnt erziel ech. D'Ellerstrooss war natierlech dunn e bëssen aneschters, mee wéi gesot, mär hunn eis dann nom Nuetiessen 7 Auer op der Trap getraff, Kanner hu gespillt dobaussen, bis dann d'Eltere mir hu gesot hunn, hei elo gëtt et Zäit fir an d'Bett ze goen. An dat war einfach, dat kann een sech haut guer net méi virstellen, wéi d'Leit mat wéineg Mëttelen oder mat zesumme gehalen hunn.

well ech interesséiere mech immens fir d'Elektresch, wat och meng zukünfteg Pläng betrëfft. An hei kann ech meng Interesse vertrieden an hei esou brénge mer och eppes iwwer d'Elektrizitéit bäi, well ech dann dat Aalt mat deem Neie vergläiche kann. Eng aner Approche ass, dass een am Fong geholl och Leit am Ëmfeld fënnt, déi där ganzer Saach positiv gesënnt sinn, déi mat erunzitt a sou weider a sammelt. Ech sinn immens frou a begeeschtert fir dat, wou ech virun annerhaft Joer mat Einer kucke komm sinn, wat awer elo trotzdem schonn, also ech elo perséinlech net ganz vill gemaach hunn, mee ech hu vläicht op aner Plazen agewierkt, trotzdem schonn dorauser gemaach hunn a wou mer och Ënnerstëtzung fanne fir d'Zukunft eppes Konstruktives dorauser ze maachen. Jo, also hei an deem Zëmmer, an deem zweeten Deel vun eisem Musée vum Schmelzaarbechter, do hu mer Fotoen, déi mer vun de Leit kritt hunn an déi mer hei op der Schmelz fonnt hunn, déi mer do digitaliséiere gelooss hunn an do hu mer déi op DIN A4 grouss printe gelooss an dat kann een elo alles hei am Musée begutachten. Eng Geschicht déi ganz vill vergiess gëtt, dat heescht, d'Gewerkschafte si mat der Industrialiséierung grouss ginn, well fréier Bauer a Knecht huet keng Gewerkschaft gebraucht. Déi éischt Aktioune waren 1948, wou et ugaangen ass. 1912 am Kapp war e wëlle Streik zu Déifferdeng, wou Ma och dräi Doudeger ze bekloen hat och déi eenzeg an engem Streik. Dono ass dat ganz aneschters geregelt ginn hei am lëtzebuergeschen Streik, Gott sei Dank. Ech war awer och dobäi, wéi mer zum Beispill fir d'Erhale vun der Schmelze am Europaparlament waren, wou nach ee Jong vun eis d'Dorf verluer huet, e Belsch. Mengen d'Gewerkschaften hunn och ganz gutt Aarbecht gemeet an de Sozialleeschtungen. Dat heescht, d'Mutuelle si gegrënnt ginn, mer hunn 8 Stonnen Dag krut, mir hu Congé krut, alles dat Acquisen, déi un d'Gewerkschaft zeréckzeféiere sinn, an dat däerf een net vergiessen. Hei si mer elo an enger Kichen, déi mer esou wollten installéieren, wéi d'Leit ebe fréier an de Kolonien. gewunnt hunn, mam Kicheschaaf an dann mat der Kachmaschinn, de Kichendësch. Ass schued dass mer keng Bänk hu wéi dat fréier war, dass een op de Bänk hannert dem Dësch souz, gell. Jo, hei hu mer e Meeschterbüro esou aus den drësseger Joer, géing ech soen. Wat interessant ze wëssen ass, d'Arbeed war ëmmer e Bild vun eiser Grand-Duchesse oder eisem Grand-Duc am Zëmmer. Mär hunn laang gesicht fir eng original Rechemaschinn ze kréien, genau sou wéi den Dénger fir den Telefon, Füllfieder. Wéi d'Visitt war vun de Schëfflenger Gemeng, de Buergermeeschter war ganz iwwerrascht iwwer dat Zëmmer an wollt hei net eraus goen. Och de Wirt, mär waren beim Wirt, de René an ech, de Wirt hat hei dat Zëmmer war dat wat hinnen am beschte gefall huet. Dat heiten Zëmmer erkläert u sech déi ganz Corps de métieren, déi hei an der Schëfflenger Schmelz waren oder iwwerhaapt an enger Schmelz waren. 1870, wéi d'Schmelz gegrënnt ginn ass, hat Lëtzebuerg nëmmen esou vill Energie Verfügung entweder fir d'ganz Land oder fir eng Schmelz. An dat erkläert och, firwat hei déi ganz Beruffer erkläert ginn. Besonnesch stolz si mer, dass mer verschidde Beruffen hei och erklären, déi ausgestuerwe sinn, wéi, ech mengen einfach den Sattler, deen u sech d'Keilriemer gemeet huet fir d'Dampfmaschinnen, an aner Beruffer, wéi gesot, déi hautdesdaags vu kee méi schwätzt.

Eng Maquette huet den den Dario Di Genova eis zur Verfügung gestallt, fir déi hei am Musée kënnen de Leit ze weisen, wéi dat fréier war, wéi déi Seelebunn nach fonctionnéiert huet.

Mat der Roya Zimmer war den de Streik en 31 August 42 soll erënneren. Ech muss een erënneren, datt hei um Zëmmel op 6 de Streik ugaangen ass, Organisator Eugène Biren. Den Hans Adam huet de Krop un de Bier gehaangen, wéi d'Sireen ugaangen ass, an d'Leit hunn hir Saachen niddergeluet an sinn heem gaangen. Den Eugène Biren an den Hans Adam sinn do um Standgeriicht zu Doud verurteelt ginn. De Mathias Koener, den Direkter vum Wierk, war an der Vakanz, huet missen direkt erëmkommen an ass dono arretéiert gi vun de Preisen an ass an de Grond an de Prisong komm.

fir eis Infirmerie alles amenagéiert hunn, Dokteschgeschier, alles wat hei an der Infirmerie gebraucht ginn ass, dat hu mer hei elo alles hei iergendwéi zesummegestallt an op d'Bee gestallt, fir fir hei de Leit ze weisen, wéi dat an deenen Infirmerien hei zougaang ass.

interesséiert d'Schëfflenger Gemeng sech fir d'Pompel aus, dass en Antrag un de Ministère de la Culture gestallt gi fir dat Pompelhaus ze schützen. Also hei si mer elo an engem am Pompelhaus B. Dat ass eng Aarbechtsplaz, déi ech viru 50 Joer hei hei gehollef hu schaffen, an wou d'Schëfflenger Gemeng elo am gaangen ass fir dat Pompelhaus hei ënner Denkmalschutz gesat ze kréien, fir et kënnen esou ëmzebauen, dass mer eise Schmelzaarbechte-Musée hei kënnen dran integréieren. Also ech, ech hoffen, an dat wär mäi Wonsch, dass ech dat nach a mengem Liewe kéint erliewen.

Da kommt der déi besichen, do kënnt der Member ginn oder mat engem vun eis, déi hei ënnen um Site sinn, einfach Ären Numm an Är Adress hei hannerloossen an da schécke mer Äerch d'Memberskaart heem, iwwerdeems wou Der déi 10 Euro iwwerwisen hutt. An dee Loscht a Laun huet, dee ka roueg erof Hëllef bekommen, well all Hëllef ass hei häerzlech wëllkomm. Well mer net zu ganz ville Leit sinn, hu mer eis decidéiert gehat, fir dass mer all éischte Samsden am Mount vun zwou bis sechs de Musée opmaachen. Wann awer elo een drun interesséiert ass fir een Dag an der Woch, da brauch en nëmme entweder mech oder de Günther oder unzeruffen an dann e Rendez-vous ze maachen an da geet dat schonn an d'Rei.